Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut vum schéine Parking Hippodrom bei der Gare. Et hat zwar e bësse gedauert ier d'Constructioun stoung, Awer duerfir huet d'Stad Dikrech elo e wichtegt Element fir d'Mobilitéit vun der Zukunft krut. Déi virlescht Woch ass dat ganz modernt an och schéint Parkhaus offiziell ageweit ginn. Et war schonn e ganz spezielle Moment, wéi den néngten Oktober d'Aweiung vum Parking Hippodrom um véierte Stack vum Gebai stattfonnt huet. E Plus vu 649 Parkplazen, sou wéi sech dat gehéiert, net bannen, mee baussent dem Stadkär, dat verlaangt natierlech nach spezieller Opmierksamkeet. Deemno hate sech och vill Virwëtzeger ugemellt. Mam Bau vum Parkhaus ass e weidere wichtege Schrëtt och an dem Mobilitéitskonzept vun der Gemeng. Dikrech gemaach ginn. E sëllege Konzept, wat bësse weider gefouert gëtt, och vun der viregter Majoritéit, wou mer kucken, verkéiersberouegend, sou wäit et geet, ze ginn. An d'Zil vum Konzept ass et u sech, de Verkéier am a ronderëm den Zentrum ze reduzéieren, fir och d'Liewensqualitéit vun den Awunner an och vun de Leit, déi op Dikrech kommen, ze verbesseren. Dofir sinn u sech am Enn September och déi nei Tariffer vun de Parkaueren am Zentrum vun Dikrech a Kraaft getrueden. Dës sollen d'Leit, a virun allem déi, déi och hei zu Dikrech schaffen, dozou beweegen, den Auto am beschte baussent dem Stadkär ze parken an Infrastrukture wéi dat hei, wéi d'Parkhaus, ze notze fir den Auto ofzestellen, sou datt am Zentrum méi. Plaz bleift fir d'Clienten a fir d'Leit, déi op Dikrech kommen, déi ee Maufel wëllen eesse goen, déi ee Patt wëllen huele goen oder déi wëllen an Dikrech akafe kommen. Beim Bau vum Parkhaus gouf vill Wäert op d'Nohaltegkeet geluecht, en Opfangbecke fir Reewaasser, eng Photovoltaikanlag, déi 374 Kilowatt direkt aspeist, Niewegebaier mat enger Fassad aus onbehandeltem Lärchenholz an dobäi e Gréngdaach fir d'Niewegebaier wéi och fir d'Trapenhaus. D'Fassad vum Parkhaus selwer, déi wäert och um Enn begréngt ginn. Ënne sti schonn d'Planzen, et gesäit een, se sinn zwee Meter bis dräi Meter héich. An dat ass d'Clematis wäert do wuessen, wëlle Wäin a Glycine. Also wäerten och zimmlech vill Blumme kommen. Dat Gerücht, wat opkomm ass bei der Grondsteelung, datt Hanf dohinner géif kommen, oder Happ, ass aus diverse Grënn net, konnten een net maachen, well dat eben eejäreg Planze sinn. An dann hu mer de Misär all Joer mat deene Geschichten. Ass awer dru geduecht. All Vertrieder vu Ministère, Chamber a Gemengerot waren net méi wéi houfreg, dësen ongewéinleche Bau am Agank vun Dikrech anzeweien. Awer och d'Bierger selwer waren an dëse Projet agebonnen, haten dach si d'Méiglechkeet Propose fir den Numm anzereechen. Awer wéi ëmmer kann um Enn nëmmen ee gewannen, an dat war an dësem Fall de Sandro Rosselli, dee fir säi schéinen Numm Hippodrom och e klenge Merci vun der Gemeng mat heem huele konnt. Déi ganz grouss Surprise vum Owend, dat war awer wéi den neie Look vum Louis Express devoiléiert gouf. Wéinst dem neie Parkhaus gouf d'Route nämlech geännert an et koum en neie Parcours moies fréi dobäi, deen d'Leit soll an Dikrech bréngen. A well de Louis Express a Louis Loop ee Bus mat zwou Funktiounen ass, gouf dat elo an engem neie Visuel och schéin duergestallt. De But ass, datt déi Leit, déi an Dikrech schaffen, datt se an den Hippodrom parke kommen. An datt se dann entweeder zu Fouss oder mat der Navette an de Stadkär ginn, fir datt mer am Stadkär méi Plaz hu fir déi Leit, déi an Dikrech wëllen akafe kommen, déi eppes eesse wëlle kommen oder e Patt wëllen huele kommen. Dat heescht, et läit elo alles bei de Leit? Et läit elo un de Leit, den Hippodrom ze notzen an zu Fouss oder mat der Navette an Dikrech ze goen. Déi op alle Fall hu sech schonn emol begeeschtert gewise bei der Inauguratioun. Egal, ob si d'Parkhaus elo selwer benotzen oder net, dëse Projet schéint och an der Populatioun gutt unzekommen. Ech fannen, datt d'Parkhaus eng Plus-value ass fir Dikrech, fir d'Awunner, awer och fir all déi Leit, déi op Dikrech akafe wëlle kommen oder einfach op Besuch sinn oder hei schaffen. Sinn mol gespaant wéi et sech da e bëssen entwéckelt mat der Begrünung baussen. Sinn och scho mol ganz begeeschtert vun der Vue déi en hei uewen huet. Dat ass eppes wann ee jo net an d'Parkhaus erageet fir erof op d'Gare ze kucken oder hei e bëssen awer d'Gebaier ze gesinn aus enger anerer Perspektiv. Ech denken, datt dat awer eng ganz gutt Saach ass, och fir den Zentrum ze entlaaschten. Ech mengen, et ass esou praktesch, wann ee kann heihinner parke kommen an dann duerno den Zuch huelen an domat virufueren. Also besser geet et net. Jo, an et ass och schéi gelongen. Also et ass réusséiert einfach. Et huet een eng super Vue hei. Also et läit schéin, et läit praktesch. Also ganz, also ganz réusséiert. Da war dës Inauguratioun awer och e freedegt Zesummekomme fir déi ganz Politik, well et. Projet ass, dee vun Ufank u vun alle Parteie gedroe gouf. Déi éischt Idee dofir war 2018 ënnert dem deemolege Schäfferot entstanen. Mat der haiteger Majoritéit gouf de Projet du viru gedriwwen. Och deen de Steen un d'Rulle bruecht huet, ass deemno happy. Natierlech ass ee frou, wann de Projet, deen ee virgesinn hutt, deen ee geplangt hutt, deen och realiséiert gëtt. Deen ass scho vu jiddwerengem gedro ginn an dofir si mer frou, datt de Projet, denken ech ganz dickreg huet, datt dee Projet hei realiséiert ginn ass. Wa mir wëllen elo de Verkéier aus dem Zentrum erauskriegen, da musse mir de Leit, déi op Dikrech kommen, ob dat schaffen ass, ob dat Touriste sinn, ob Leit, déi akafe kommen, och d'Méiglechkeet ginn, fir eeben esou ze parken, datt se an den Zentrum net mam Auto musse fueren, mee zu Fouss. An dofir ass dat heiten ee Konzept dovun. Dat ass ee Steen dervu fir d'Zukunft, fir dat ze organiséieren. An net zu lescht ass de Parking Hippodrom och e Parkhaus, dat eng Virreiderroll spillt an deem hei déi éischte Kéier souwuel d'CFL-App wéi och déi Nego-App zesummen applizéiert ginn. Och hei hu sech déi Bedeelegt deemno zefridde gewisen. Ma ganz einfach, eis App, eis Indigoneos-App ass déi éischt Kéier elo mat der CFLs-App kompatibel an ech mengen, et ass en éischte gudden Déi-Live-Vitrinn souzesoen fir eng ganz Kompatibilitéit fir zwou Appen, déi hei zu Lëtzebuerg machbar sinn. An et ass natierlech och ganz wichteg fir eis, do ze sinn, well mer och Dikrech, der Stad Dikrech ganz vill Support ginn hunn a sou weider a sou virun. An ech hoffen, datt mer kënnen och op déi nächst Parkingen dat Ganzt kënnen applizéieren eigentlech.
Een anert grousst Gebai iwwerdeems ass nach an der Bauphas. An der Fielsser Strooss hunn dat lescht Joer jo d'Aarbechte fir dat neit administratiivt Gebai vun de Services industriels ugefaangen. Elo gëtt d'Saach esou lues konkret. Duerfir ware mir eis e bëssen um Chantier ëmkucken. Dat neit administratiivt Gebai vun de Services industriels an der Fielsser Strooss soll sou lues säi finaalt Ausgesinn hunn. Den Ament gëtt d'Isolatioun grad mat Betonselementer verdeckt. Duerno kommen d'Fënsteren un d'Rei, sou dass bis zum Enn vum Joer vu baussen schonn alles fäerdeg steet. Nodeem déi 11 betraffe Mataarbechter sech hu musse virdrun op 150 Quadratmeter drécken, wou et kal war an net agreabel ze schaffen, steet hinnen also elo eng Aarbechtszukunft an engem risege supermoderne Building bevir. Dat ass am Fong dee groussen Avantage, dee mer elo hu mat den neien Infrastrukturen, déi mer elo kréien, datt mer elo ee Bürosgebai kréien, éischtens emol, wat, den letzten technische Gegebenheeten ugepasst ass, dat si 600 Meter carré Plazen, dat heescht, mir hunn och do Plaz fir nach eng Extensioun ze maachen. Dann ass et natierlech energietechnesch ganz kloer, déi best Energieperformance ass elo hei, déi agesat gëtt. Mir wäerten dat Ganzt hëtze mat Wärmepompel an et kënnt och eng schéin. Grouss op der Terrass wou mir elo hei stinn, kënnt eng Photovoltaikanlag drop. Awer och bannenan wäert alles no dem leschte Stand vun der Technik konzipéiert sinn, iwwerall hell Büroen, modern Konferenzraim, déi ouni Problem grouss Visiokonferenzen zouloossen, wéi och en agreabelt Aarbechtsklima. Foussbuedemheizung, Killelementer am Plafong wäerte fir e ganz neit Aarbechtsklima suergen, awer och d'Empfangsraim dem Client e ganz aneren Accueil bidden. Ech perséinlech sinn lo 25 Joer hei op der Gemeng. Ech freeë mech richteg drop fir d'nächst Joer dann an déi nei Raimlechkeete ranzekommen an dann och de Mataarbechter alleguerten natierlech eng Infrastruktur zur Verfügung ze stellen, wou richteg flott ass, en attraktiivt a klimatechnescht. Supert Ëmfeld mat Kitchenette, mat enger, also alles wat wat ee brauch fir flott zesumme kënnen ze schaffen. An ech erwäerden, datt mer fir de Mee op jidde Fall mat ganz grousser Freed wäerte plënneren. An engem gudden hallwe Joer, da kënnt Dir Iech selwer vum Resultat iwwerzeegen, sollt Dir d'Service industriel emol besichen. De richteg freedege Moment vum Hierscht-Ufank zu Dikrech, dat ass ëmmer d'Hierscht-Kiermes, e must am Manifestatiounskalenner, besonnesch fir d'Politiker, déi hei bei der Inauguratioun fir eemol lass loosse kënnen. E Moment bal e bëssen wéi d'Kavalkad, awer natierlech am ganz

Ënner Uleedung vun der Dikrecher Philharmonie gëtt um Enn vun der éischter Schoulwoch no der Rentrée op der Klooster d'Hierschtkiermes agelaut. Eng éischte Kéier gouf dës warscheinlech 1869 bei der Aweiung vun der Par Kierch ofgehalen. Si orientéiert sech op alle Fall um Kierchekalenner. Ganz glécklech ass dat zwar haut net méi, gläichzäiteg ass nämlech och Kiermes zu Ettelbréck an zu Iechternach. Wéi de Buergermeeschter bei senger Ried festhält, gëtt zwar dru geschafft dat ze änneren, awer den Ament ass et wéi et ass. Dat soll awer net drun hënneren sech ze freeën a sech z'ameséieren. An duerfir gëtt d'Inauguratioun dann och mat allem wat geet zelebréiert. An dann komme bei deem engen oder aneren och emol Erënnerunge vu fréier op. Mat Schoulkolleegen heihinner kommen, effektiv och esou Lunapark-Spiller, wou ee sech awer dann heiansdo ameséiert do déi Mënzen dann ze sammelen an dann dorëm anzeginn an dann, Och dach als méi klengt Kand op Karussell ze goen an och eppes Guddes iessen ze kommen, wat een heiansdo awer dann esou eng Traditioun eben hei zu Lëtzebuerg eben ass. Et gi vill Souvenire vun der Kiermes, dat ass ëmmer flott gewiescht, dat huet derzou gehéiert. Dat war virun allem och déi Zäit, wéi ech am Massendinger war, dann huet een ëmmer gekuckt, fir ëm déi Zäit vill Masse kënnen do als Massendénger ze begleeden, well dann huet en ëmmer Stonge kritt zur Knubbelten an da konnt e fir näischt do ronderëm rennen an dat sinn esou Souveniren déi en huet, dat war ëmmer flott.
Ouni d'Kiermes geet eben näischt, déi eng d'Laurentiuskiermes beim Enn vum Schouljoer, déi aner d'Hierschtkiermes beim Schoulufank. Esou war et schonn ëmmer, esou soll et och bleiwen. Jo, also dat ass jo näischt wat méi wichteg ass wéi déi Traditiounen. Also ech mengen Traditiounen déi sinn einfach do an déi mussen an Éiere gehal ginn. An ech mengen mir hunn et gemierkt während Covid, wéi mer zwee Joer keen Hämmelsmarsch gespillt hunn, hunn d'Leit wierklech gesot, an an déi Kass. Also eng Kiermes ouni Hämmelsmarsch an Dikrech, dat ass awer näischt. An elo si mer erëm frou, haut a muer kléngt den Hämmelsmarsch ëm de Stickrich an esou muss et sinn.
De sechsten Oktober haten déi véier Nordstadgemengen zesumme mat der Klima-Agence hir éischt Klima-Assisen organiséiert. D'Leit aus der ganzer Nordstad waren heibäi op eng Konferenz an der Gemeng Schieren zum Thema Wärmepompelen, Solarpannoen a Stroumdeelen agelueden. A wéi sou dacks Et gëllt och hei de Motto, Zesummen ass ee méi staark! Déi éischt Klimassisen an der Nordstad hunn tatsächlech en ettlech Leit ugezunn an de Centre Culturel Al Schoul zu Schieren. Véier Gemenge kënnen ebe méi bewierken, wéi eng eleng. A bei dëser Informatiounsversammlung goung et drëm, alle Bierger aus der Nordstad ze weisen, datt déi véier och hannert dem Thema Ëmwelt stinn. Et hunn mir nach d'Klimaagence dobäi, déi eise Partner ass an déi dës Presentatioun hält, fir Opmierksamkeet a Sensibiliséierung de Bierger ze ginn an och all déi Offeren, déi et ginn, well oft wëssen d'Leit net, wat et alles fir Offere ginn, fir ee Subsid kënnen ze kréien, net nëmme vun staatlecher Säit, mee och vun de Gemengen. An der Infoversammlung vun haut goung et drëm opzeklären a Saache Wärmepompel a Solarpannoen. an awer och wéi een de Stroum mat anere kann deelen. Si goufen hei gewuer, wéi ee sech muss uleeën a konnten duerno och de Leit vun der Klima-Agence an awer och de Gemengevertrieder all hir Froe stellen an hiert neit Wëssen um Enn mat aneren deelen. Wat mer méi Gemengen zesummekréien an Opruff maachen, wat mer natierlech méi Leit hunn, wat mer méi Leit informéieren, sensibiliséiert kréien. A wat ech dann eben och méi ronderëm schwätzen, et geet een heem an da schwätzt ee vläicht mam Noper oder et schwätzt ee mat anere Leit. A sou mat mam Zesummeschloss vu verschiddene Gemengen kucke mer eben, fir nach méi Leit ze regroupéieren an zesummen eben ze bréngen, fir sech weider ze informéieren. A wat och méi Leit kënne mat opklammen op den Zuch. Natierlech mussen d'Gemenge bei den Aktioune mam gudde Beispill virgoen. D'Gemeng Dikrech mécht zum Beispill konstant Projeten, fir d'Ëmwelt ze schounen, mat Photovoltaikanlagen bei alle grousse Gebaier, An awer och mat méi klengen Aktiounen, wéi zum Beispill gratis Äppel ubidden. All klenge Projet zielt, och dee vun all eenzelne Bierger. Och all klenge Projet, deen ee Bierger mécht, ass och ee Pluspunkt fir d'Ëmwelt. Natierlech, wann Dir Är Projeten hutt, kënnt Dir eis déi och gären deelen. Dann kënne mir als Gemeng och bëssen Opmierksamkeet Schenke fir privat Bierger, de Projet vläicht fërderen oder de Leit weisen, hei deen dote mécht dat, wier dat och net sënnvoll fir en aneren et och ze maachen oder aner Iddien ze fannen, wéi ee kinnt eppes fir de Klima bäidroen. Also vläicht sidd Dir jo elo och op de Goût komm fir eppes fir de Klima ze maachen. An deem Fall kënnt Dir Iech gär un eise Service technique wenden. Déi kann Iech all Froen ronderëm Äre Projet beäntwerten. Ee Veräin, dee sech ganz staark fir de Klima asetzt, dat ass Gaart an Heem. Net nëmmen ënnerhalen si e Gemeinschaftsgaart, wou jiddereen dierf uplanzen, mee och organiséieren si Jor fir Jor de Blummeconcours, wou et drëm geet, d'Leit z'incitéieren, e schéine Virgaart oder e schéi Balcon unzeleeën. an esou Dikrech méi attraktiv ze maachen an an engems eppes fir d'Natur an der Stad z'ënnerhuelen. D'Nicole Kraus an hire Mann sinn Allensbee am Comité vu Gaart an Heem. Domat ginn och si vun Zäit zu Zäit eraus ënner d'Leit, fir am Summer, wann alles bléit, Balconen a Virgäertercher ënner d'Lupp ze huelen. Jiddereen, dee sech beruff fillt, ka sech umelle beim Blummeconcours. D'Nicole an déi aner Leit aus dem Comité kommen da laanscht kucke fir ze gesinn, ob d'Uplanzunge virun der Dier tatsächlech fir e Präis a Fro kommen.
Mech iwwerfalen Iech elo mol kuerz hei, mer si lo vu Gare dann heem ënnerwee fir déi éischt Selektioun vun Äre schéine Blummen ze maachen. Der Madamm Biergen hire Gäertchen zielt scho laang zu de Laureate fir de Präis vun Notre Ville en Fleurs. Bauer. Déi rüstesch Rentnerin hält schonn zanter 53 Joer drop, hire Virgäertchen an der Rei ze halen. Trotz hirem héijen Alter an trotz Rollator gëtt si den Hobby och nach net esou séier op. Ech hat ëmmer vill Blummen. Ech hat, oh Mamm, wann ech Fotoe kucke vu fréier, fir hannen um Haus hat ech ganz aner, ech hat Rousen, ech hat hei an ech hat do, jo.

Wa mer mat am Bierg sinn, da komme mer heihinner. Hatt bëssen är Fotoen hei an d'Blumme kucken an gëtt bësse Fotoe gemeet. Net nëmmen d'Leit, déi si besiche si frou iwwer déi Visitt. Och d'Nicole Kraus freet sech mat hinnen, wa si e schéine Gaart an domat d'Chance hunn, e Präis ze wannen. Ech selwer si elo siwe Joer dran, um Ufank als Mitglied. An dat wat mer Spaass gemeet huet mat Blummen, an ech hunn virun eiser Dier och vill Blummen, an ech hu mer do esou een esou ee Krees gemeet wou ech dann och Geranien oder soss eppes dra planzen, an ech man dat all Joer, jo obwuel dass ech elo am Comité sënn an eigentlech net däerf méi matmaachen. Et mécht awer Freed. Beim fréieren Hotelier Jempi Infalt awer ass d'Freed ëmmer besonnesch grouss. Hei gëtt et dann och e richtege Gaardekonzept, woubäi vill Blumme vun eegener Hand geziicht goufen. Ah jo, dat wor ëmmer mäin Hobby. Ech wollt fréier fir Gäertner léieren do, ne, an do ass näischt draus ginn do, ne, jo. Ech hat zu menger Fra gesot do, ech si fir baussen zoustänneg an du bass fir bannen zoustänneg an déi Balcon, déi ginn dann ëmmer changéiert, lo se bal den Hierscht, da kënnt de Wanter an déi gro wat do rofwiisst, déi ginn herno gehale fir op deen ieweschte Balcon fir Chrëschtdag, d'Adventszäit do ass da wéi e Wasserfall. Kee Wonner, dass hie scho méi wéi ee Präis vu Gaart an Heem dovu gedroen huet. Dat ass awer net dem Jempi seng Motivatioun. Dat deet engem ëmmer gutt, dat awer do, dass een belount gëtt fir d'Aarbecht. Mee ech maachen et awer net dofir. Et soll sinn einfach fir d'Strooss, déi vill Leit, déi och laanscht ginn, och virum Haus do, dass dat belieft ass. A virum Haus ass et apaart. Dat ass esou een Eck wann d'Leit stoe bleiwe fir mateneen ze schwätzen. Soulaang et also nach kreativ Käpp wéi den Jempi zu Dikrech gëtt, déi sech ëmmer Neits afale loosse fir d'Stad opliichten ze loossen, soulaang dierft et also och nach de schéine Blummeconcours ginn. Déi lescht Woch dunn war et nees esouwäit, do huet de Gaart an Heem op Präisverdeelung vum Blummeconcours an der Grondschoul invitéiert. Wéi gewinnt kruten déi 3 glécklech Gewënner nees all e Bon Cadeau, deen si an de Geschäfter zu Dikrech aléise kënnen. Ënner hinnen och erëm, wee wonnert et, de Jempi Infalt. Den 24 ten Oktober, um Dag vun de Bibliothéiken, iwwerdeems do invitéiert d'Kulturhaus op eng Liesung vum Dikrecher Auteur Jean Bour. De fréiere Procureur vun Dikrech huet viru kuerzem säin zweet Buch erausbruecht, bei deem et ëm Korruptioun geet. Projekt. Mir hunn eis am Virfeld dovun mat him ënnerhalen, iwwert säi Buch, awer och iwwert säi Liewen a wéi hien eigentlech zu Dikrech gelant ass. De Jean Bour vun de well 47 Joer zu Dikrech. Dat huet hie senger éischter Fra ze verdanken, déi vun hei war. Si huet hie kennegeléiert, wéi hie virun 51 Joer op d'Dikrecher Geriicht komm war. Dat hien emol géif Jurist ginn, dat stoung ni op sengem Liewensplang. Et huet een alt versicht, dann säi Studium ze maachen an dann op eemol ze kucken, jo, wat, wat läit mer. Wéi een ugefaangen huet, op Première emol Droit ze maachen, do hat ech dann d'Méich, wat mécht een esou vill, jee nodeem, et wären éischter d'Sprooche gewiescht, Proff, bis ech awer gesot kritt hu, weess de wat, maach, maach Droit. Deen huet mer. fir en net ze nennen, de Maître Vogel erkläert och firwat. Also do hat e Recht, en hat jo, en huet jo net ëmmer Recht gehat, dovun ofgesinn, mee do hat e Recht. Spéiderhin huet de Jean Bour sou zimlech all Carrièren an der Justiz duerchlaf, déi méiglech sinn, Affekot, Riichter, Procureur. Wie wéilt weiderkomme misst eben dohi goen, wou grad eng Plaz fräi wier. An ambitionéiert war hien, dee jonke Bäreldenger Jong. Dobäi wier et awer och gutt, d'Justiz net nëmmen aus engem Wénkel ze kennen. Pénal, Enquête, Police, PJ, Parquet, Untersuchungsriichter, an dann gi mer mam Resultat vun der Untersuchung bei e Geriicht. An dann ass et gutt. Wann een d'Saache vun deenen zwee Wénkele gesinn huet, well da weess een als Procureur, op wat et här do um Geriicht ukënnt, wat den Affekot Iech, wann d'Gendaarmen oder d'Police elo jo nëmme méi, Iech nuets urifft a seet, hei hu mer, hei ass een dout gemaach ginn oder esou, wat maacht Der? Da musst Der Iech ëmmer, wann Der sot, hei maacht dat do oder dat do, Iech froen, wat mécht herno, wou muss ech elo schonn Dieren zoumachen? Well herno kënnt den Affekot an d'Sitzung an deen zerpléckt mer deen. Do kann een net soen, déi blöd Affekoten. Nee, nee, nee, déi spillen hir Roll grad esou gutt wéi de Procureur seng spillt. Säi spannendste Fall, dat wier awer ganz sécher e Mordversuch zu Derenbach gewiescht, deen hie wéi e richtege Krimi erlieft hätt. E Fall, deen zimlech séier konnt geléist ginn, well grad zu deem Zäitpunkt de Policekommissär vun Dikrech säin Abschid gefeiert hat an deemno all wichteg Unitéite beienee waren. Esou wier hien duerfir och als Procureur mat der Section de Recherche um Terrain am Asaz gewiescht, wat net ëmmer üblech ass. An de Polizeioffizéier fir den Norde war och do an duerfir huet deen och direkt seng Leit zesummegeruff. Du, beemol hu mer dann se no an no, ass e beemol Nachschub komm, wéi se gesot, Mä wou sinn déi hin? Jo, Här Déngenskirchen vum Police, hutt Der schonn. Jo, esou wäit si mer nach net komm hei an do. An du Biermel sot, Ma nee, elo gëtt emol hei déi ganz, dat ganzt Duerf gëtt emol duerchkämmt. Gitt elo emol hei eng Dose Mann kucken. Hei e Biermel komme se mat engem, an zwar mat deem, dee geschoss hat. Dee souz do ënner engem Schapp ze ze schudderen, well et naass a kal war. An d'Kollegen, déi bei em, déi am Fong geholl, hien huet d'knaschteg Aarbecht gemaach an déi aner, déi sollten déi sollt e mat deelen. De Jean Bour hat och mat Korruptioun ze dinn, wat sech awer als schwéier erwisen huet, well hei wéineg erauszefanne war. Duerfir bréngt de Jean Bour elo a sengem Buch La corruption au Luxembourg déi ganz Palett vu Korruptioun zur Sprooch an och wéi ee kann dogéint preventiv virgoen. Sou wier den Ament zum Beispill bei de Gemengen e grousse Manktem, datt et kee Code de déontologie géif ginn. D'Korruptioun ass haut tëscht 25 Joer, dat heescht mer sinn en matière criminelle. An duerfir missten hei haaptsächlech ëffentlech Mandatsträger, d'Fonctionnairen all, vun Obligation de dénonciation schwätzen. An déi Leit wëssen net, wat se denoncéieren. Well wa keen eppes seet, da ka jo näischt um Niveau répressif gemaach ginn. Mee dat läit net an der Hand vum Jean Bour. De fréiere Procureur genéisst lo a vollen Zich seng Pensioun zu Dikrech, schreift a moolt, an hien ass frou dat kënnen am Sauerstiedchen ze maachen, och wann hie sech net wierklech als Dikrecher gesäit. Also Dikrecher, et sinn ëmmer, et si bekannten, deen huet gesot, dee war vu Schieren, dee sot ëmmer, Do huet nach en alen Dikricher giff soen, en hätt d'Recht. Dikrich ass bal eng Nationalitéit. An déi, déi vu baussen erakommen, esou wéi ech, dat si keng Dikricher. Dat si guer keng Dikricher. Do kann een emol soen, ah deen do, jo, looss deen esou mat, deen looss deen esou matgoen. Mee soss waren dat, wéi gesot, eng Nationalitéit. Ech, wéi gesot, ech hu keng laang Oueren, oder dach schonn. Mee bon, jo, et sëtzt ee jo gutt hei. Op Dikrech, ech op Dikrech passen, Dikrecher giff iech elo Bescheed soen. Hei giff soen, no Moie Mischungen.
Am Kader vum Event Rendez-vous Jardin invitéiert den Institut national pour le patrimoine architectural eemol am Jor op eng Visitt vun der Grott bei der Gare zu Dikrech. Op hirem Site ass dës ongewéinlech Architektur bei der Gare och als Kuriositéit opgefouert. Fir eis eng Geleeënheet emol eng Minutt zeréck ze kucken. Dee klenge künstleche Panoramafiels am Agank vun der fréierer Brauerei bei der Gare huet d'Form vun engem huelen Hiwwel. Bausse féiert eng spiralfërmeg Trap erop, banne befënnt ee sech an enger mat Stalaktitte verzierter Höhl. Gebaut gouf d'Grott vun Dikrech 1895 am Kontext vum 50. Joresdag vum groussherzoglechen Akerbauveräin, deen deemools eng Agrarexpo organiséiert huet. Mat der technescher Ausféierung beoptraagt war e Fiels Gäertner, e Metier, deen haut ausgestuerwen ass. D'Grott war souwuel als Aussiichtspunkt mat zwee Zougäng zu bausse konzipéiert, wéi och als Höhl fir den Aquarium, vun der landwirtschaftlecher Ausstellung, fir d'Bannenariichtung vun der Grott an de Choix vun de Fësch war de Forstinspekter Koltz zoustänneg, dee schonn un der Realiséierung vun der Grénger Kroun an der Stad matgeschafft huet. Wéi d'Grott virun 130 Joer gebaut gouf, war op der Plaz den Agang vun Dikrech, an d'Touristen, déi op der Gare ukoumen, kruten hei en interessanten Ubléck gebueden. Dëst besonnescht Konschtwierk vun der Natur a Meeschterwierk vum lëtzebuergesche Kulturierwe konnt mat de Jore leider ni wierklech revaloriséiert ginn. Da wollt mer awer och nach emol op Enn August zréckblécken. Do nämlech gouf et zu Dikrech eng Première, D'Sauerbeen-Associatioun ronderëm d'Olympialäferin Vera Bertemes hat do op déi éischt Stroossemeil zu Lëtzebuerg invitéiert. Op enger Streck vun 1,6. Kilometer hätt heibäi jiddereen d'Geleenheet, seng Been an de Grapp ze huelen an ze lafen, sou gutt et geet.

An dat war et dann och schonn erëm fir déi nei Emissioun. Wann der wëllt, gesi mir eis dann erëm de 17 November. Do si mer ënner anerem mam Pierre Dillenburg ënnerwee, deen eis Dikricher Geschichte vu fréier verzielt. Bis dohin wënschen ech Iech. eng ganz gutt Zäit. Äddi! Nach bis den zweeten November leeft zu Dikrech den 22. Festival de la Gravure. Déi Kéier ass de Festival net nëmmen am Kulturhaus, mee och an der Aler Kierch, wou an Zesummenaarbecht mat der Villa Vauban d'Ausstellung The Things We Carry vun der Kënschtlerin Julie Wagener gewise gëtt. Um Dag vun de Bibliothéiken, Donneschdes de 24 Oktober, liest de fréieren Dikrecher Procureur Jean Bour aus sengem neie Buch Le phénomène de la corruption au Luxembourg. Rendez-vous dofir ass owes um 6 an der Aler Kierch. Sonndes de 26 Oktober fënnt de ganzen Dag iwwer am Ciné Scala den 72. Concours national du film d'auteur fir Amateurcineaste statt, De sougenannte Filmdag vun der FGDSEA fänkt um 10 Auer moies un, mëttes um 5 da ginn déi beschte Filmer ausgezeechent. Den 8 November fänkt am Kulturhaus eng nei Expo un, wou d'Kënschtlerin Nadja Schreiner op en Neits ausstellt. Vernissage ass de 7 des 11 owes um hallwer 7. Den 8 November invitéiert de Vëloclub Dikrech owes um 7 an déi al Seeërei op eng Séance académique, wou wäert eng Table ronde mam Thema Vëlossport made in Luxembourg ofgehale ginn. Donieft sinn hei och historesch Dokumenter, Fotoen an Trikoten ausgestallt. Den 12 November ass an der Aler Kierch déi drëtt Liesung am Kader vum Literaturmëttwoch. Déi Kéier ass de Lëtzebuerger Auteur Emmanuel Bock programméiert. D'Illustratiounen aus sengem neie Buch sinn deen Ament och ausgestallt an et wäert e musikaleschen Encadrement stattfannen. Den Dag drop, dräizéngten November, dann invitéiert d'Commission du Vivre Ensemble zesumme mat der Maison des Associations an de Festsall vun der Grondschoul op eng Soirée mam Numm Mille-feuilles, wou verschidden Intervenanten wäerten an hirer Mammesprooch Texter, Gedichter oder Lidder zum Thema Portrait